Alia vawiin August ni sarih sahni leh sawmhnih paruk birthday kan lawm dawn upa upa lalbiak nia birthday kan lawm dawn a ni hei tuna kan awm mek na hi I love Mizoram tih inziah kung na kha a nia hei a mawi hle mai kan awmna hmun hi Khawzawl a ni hei helai hi kan hriat thiam dan tur chuan Khawzawl main road Khi ta kal tang zel khi cham phai chhohna thin kha, kawng hlui thin kha a ni. Nimahselain hei he lamah hian kan kal tawh anga cham phai lam khi tak an tan chho a, chuan hei heta hi kawng hlui kha a ni a. Chuan hotel hi kan la lak kan rih ang. He lam hi umm khu Aizawl lam ṭain a rawn chho e, hei Aizawl lam aṭang a rawn chhohna a ni. Vawinih hian birthday kan lawm dawn a, kan hlim khawp mai hei, buh a nalh tawh khawp mai. buh pawh a mawi khawp mai umm tichuan khitah khingkhi an awm dial dial a umm hei hi upa Lalbik nia a nia kawr dum ha khi a birthday kan lawm dawn a a ni khian e hemi hotel Mahmui hotel restaurant ah hian kam restaurant ah hian ahh zan riah ai ila. a ti a, tichuan hei zanriah kan ei khawm dawn a nih hi, a nuam khawp ang le, nakinah nu ho a rawn thleng bawk ang a, hetah upa H Chhuana te, upa Kero Tluanga te ho nen te nen an kal khawm a, vawiin ni hian Pastor kan ngai khawp mai a, aah awm loh hi chuan kan kim lo khawp mai a, mahse nangin Pastor hian ting ni hi chuan min ho thin a, keini ho hi chu. Ah kan ngai khawp mai. Eng pawh nih selangin a tel loin hlim takin kan ka hi chuan tui hi chu hre tho tho. Kan te leh tel lovia kan ka hi chuan tui hi chu hre tho tho. Umm. Chuan kan sawi zau leh mai mai ange. Hei hi tuisenphai kan tih a nia. Kan tih thin khaw zawl a mi a ni a. Hei helaiah hian kawng a kal phei a, tichuan hei khi khilaiah khian ahh li let tawpah khian kawng a kal chho zel a, khi tah a lang thei lo a, saw le miset atangin a lang a, lei let hi awm chho zel a, lei let hi kan ti takna tun hnaiah hian lei let tiin kan sawi mai pawh a, helam hi chuan phai hi kan ti mai zel a, phai a ni, helai hi phai umm phai ramah tunah hian kan awm mek a ni. Tichuan khi khi ti lai hi kan thlir kan zoom ang e. Khawzawl khua a din hma hian Khawzawl hi Pemkhawm, Sawmruk pariat, Khang aah Khawkhawm te atanga Khawkhawm a ni. Helai hian a hma chuan khi mi sang tak hian aah Tuisen a awm thin ni. Chumi Tuisen chuan leilet an nei a, chuvan helai hi Tuisen phai an ti ta nih chu. Engpawh ni se langin Tuisen khi. a ropuina deuh mai a la nei ve leh zel a, tuisan khian bung khilai khian bung tha tak mai a awm a, chuta tang chuan eh enge sky diving ho kha para gliding kan ti mi tih ho kha an thlawk thla khit atang khian hetah leilet ah hian a rawn tum tha ta a, tichuan mahse chhohna hi a thui deuh hlek a, helai atang hian kan chho thin a, khilai khi. a tlang khi sang em em a khita tang khian eh hei khawzawl ram a ni a khita tang khian Aizawl a lang a laipui tlang a kraws te pawh hi a lang vo vo thei a ni an ti a ni chutiang khawp chuan khilai tang khian a sangin hmun a lang hnem em em khua a lang hnem em em e an ti nih chu umm hei hi tuisan phai a ni a lei let a ni a khi lam I love Mizoram sak lampang pawh khi lei let chho vek a ni. awle nu ho a rawn thleng leh a hetah hian nu ho a rawn thleng leh a a vawiin nia birthday lawm tu te kan ni a. Tlai hian eng sa nge kan ei dawn tih kan la hre chiah lo va, Upa Lalbiaknia kum sawm ruk a Diamond Jubilee ina umm hei an nu Pimuante a ni, ni hi nalh khawp mai a sut nen umm eh. Upa biakni an mawina ber chu a phenah hian pimuan te i ni tih hi ka theihnghilh lo ila, hra ang e. Umm. Nge, nu Bizet in chu chiah tih hi chuan a comment hnem hle a ni. Hei a phen tep. Umm. Khi kan hmawng khian khi rai chak deuh khi Tuisan phai ah khian chalthei kawn kan tia chalthei kung hi khil ah khian a tam thin khawp a chalthei kung pawh hrelo kan awm nual mai thei ni chulai ah chuan aro leh hun cheng a peng khit a khi birthday a lawmtu tur te upa biaka fapa valte leh ah valte ni umm ni mawi tei a rawn thleng bawk e umm. Aw. Aw. Hei, than la dawn. Than la dawn a. Eng tin nge ni ching khan an awm dan kha. Smile. One, two, three. Le hei a thlalak ah hian buai em em mai ni umm ni e kha kha chu a dik thlap tang to lo la. Khawzawl atanga Aizawl lam pan tur te khu ti lai kual tak khu. tawngtaina hmun a ni thin a, khulai khu tun hunah chuan sumo te leh zin mi ten tawngtaina hmunah an hmang thin a ni. Tuisan phai hi kan sawi mai mai ang a. Christian phai hi a chanchin kan sawi ang e. Khi ti lai khi a lang tawp khi ti lai khian lei laih ti mai ang. Lei leh sira kawng laihna lei thar lam deuh a awm a. Khi lai khi khi min bulah khian kawng a chhuak chho thin a ni. chumi khimi opposite ah khian kawnga chhuak chho thin a ding lam pangah hian tichuan chumi chhuak chho chu khitah zai ngen veng ah a kal chho a tichuan a chhuak chho thin a khi khita kan hmuh khi JNV Jawahar Navodaya Vidyalaya an tih hostel kha a ni a tichuan khita tang khian kal thin a tunah chuan helai tang hian hei hnai te te hian a kal thei vek tawh a kawng a lut tha a.

I love Mizoram chu kan lawm ve a ni e. Eng mo? Voina hian upa biak nia kum som rukna birthday kan lawm a. Kohhran committee leh kohhran hmeichhia a hmel tha zual kan kal.

Helai hi nia hei khaw Aizawl lama train heta in rawn lut ta ila maw Aizawl lam train rawn lut ta ila tunah hian helai takah hian kan awm a helai hi Khawzawl main road thin Khawzawl khaw luhna kha a ni ta a ni tah kawn zar a lut chho a hetah tihian veng tharah tihian electric veng a har hmunah-- a kal ta thin ni ni mah se an tun chuan kawng kal dan hi danglam tawh a maw lo hre hrim hrim ang hei lei let a ni a hei tunah tak hian lei let atang in khaw zawl peng thin kha a awm a helai hi petrol pump petrol pump atang hian in chho a ding lamah ding lamah khaw zawl peng a awm thin a mahse highway ah hetah highway pangai an tlan tawh a ni. Chuan kan tlan chho char char a, heti heti lai hian Lungvar kawnah kan thleng chhuak chho hlauh a, petrol pump te a awm a, he lamah IR te a awm a tikhan hetlamah GNV te, helaiah hian GCC an ti a, Grace Camping Centre, ruihhlo ngaite enkawlna hmun a awm a, FBC thalai tena an project chu chu hetah hei Champhai Road hi a awm a main hetah hian hei khaw hnuaiah khaw hnuaiah hian Champhai Road a kal tawh a ni, a hma nen kha chuan in ang ta lo nih chu. kan hriatthiam theih nan hei tak hi khaw zawl luhna thin kha a nih chu. Le ka neikhawm a tura kan lut dan Mahmui hotel kam restaurant tih a ni a tuisan phai tih a ni lut dan hei eng emaw awm teuh mai hei midang pawh thil a inlo awm a nih hian ei tui hlawm ngawt ang.

Umm ah pi biza te hi fel tak happy birthday tiin chang a tui a ani chu a sap tawng thiam ang hi hmanna hun a hre lutuk a fing hete hete lah hian hei pi muante hi. Vawinia eng sange kan nei dawn tih lam kha chu ngaihtuah lo phawt ila aw lungngai lo phawt ila an choka lam chu kan va vlog lo anga chi miah loh. a nuam khawp mai hei kan cheina tur hmun hi mahmui mahmui hotel hi lo tui a nuam a nih hi umm hotel tuisan phai hei heti lai te hian eh zawngṭah a awm a mahse zawngṭah awm loh hun lai deuh vangin hawn phal lo a ni.

Umm hei hi an thur umm an thur a rawn chhawp ta an an thur kan ei dawn hmel tlai hian he lamah hian--

Helai hotel chuan fimkhawra an ei zawh, an hawp zawh rual hian plate hian chhin leh nghal zel thin. An thleng te pawh hi chawn bar zawh an chhin leh phawt a, an bar dawn an hawng leh a.

Kan eikhawm dawn a ni a. Chutih mek lai chuan he laiah hian thleng sil tura a sawm te hi kan ti lang ve hrim hrim ang e. Thleng sil tura a sawm te hei hi chu. hetiang hetiang an chhawp tawh chin ah hi chuan video ka cover ngai lo hetiang an chhawp tawh chin ah hi chuan video ka cover tawh ngai lo ale kan ei dawn e

an thu hle hle mai an pur aniang. Nula mawi te in thingpui sen hang thingpui sen hang khu khu te hun thu vek a. Tah hian a la hmui tui ngawng mai.

a ni bawk a a chhang leh sawh chung chuan a kan tih tawh kha. e kan ei puar e zet mai a helai hotel hi Mamawii hotel hi dawr tlak a ni tlat mai ehh a ning takah chuan-- He awle ka lawm e. Anian takah chuan he hotel hi ka an ei chhin anga ka rin a an loh chuan ka fak miah lo ang ka tia mahse rin phap bakin an siam tui e lo dawr ve thin rawh u champhai lam te leh zin vei vak khan lo dawr thin rawh u khaw zawl khaw luh dawn a

Tam takin engmah harsat em emna awm lovin tuan hun hi Pathianin min hruai thleng a, ih tihian pa leh birthday te kan han lawm a, chutah ih enge ih accident te a han tawk leh a, khatah khan birthday lawm leh ih khami han tih pawrhah khanin sawh tur te pawh ka kan han sawi ho mai mai kha kan mite bawk mai kha kan an lang leh a kan thlamuan pui kan nge ni. Rilru hmun khat kan kutpui te kha rilrua in langa chuanin ti hianin nih lam ni ho te kan then rual tha em em te in ni ri i kan lawmna ah te i khatiang ah te khan tih te kha nalh lo deuh khan ka rawh teh nge sawi thiam vak lohna a mahse rilru zawng zawng hianin kan ngaih nge ni kan lawm ve a chutah chuanin i.